Ny kaominin'i Fihaonana no voafidy hanatanterahana ny tetikasa Eco-Village. Efa ela no namolavolan'ny ONG Matason, DIRM ity tetikasa ity, izay natao hanatsarana ny fari-piainan'ny olona monina etsy amin'ny tontolo ambanivohitra. Saika natao hanjorom-bala foana hatramin'izay ny zanaky ny tantsaha, kanefa tonga izao ny fotoana hijerena ny hoaviny sy ny sosialin'izy ireo amin'ny alalan'ny fametrahana ny tetikasa Eco-Village eto amin'ny kaominin'i Fihaonana. Ny atao Eco-village moa izany araka ny itenenantsika dia samy hafa ny hoe Nouvelle Ville sy ny Eco-village satria ny Nouvelle Ville dia ho foronina mba tsy hisian'ilay hoe mivangongo ilay vahoaka ao anatin'ny tanàn-dehibe dia mamorona toerana anankiray mba hametrahana ny olona mba tsy hivangongo. Fa ny Eco-village kosa ny maha Eco-village azy dia voalohany indrindra aloha hoe village aty amin'ny tontolo ambanivohitra izany. Ka io tsy hoe fanorenana toeram-ponenana fotsiny an, mba azahoan'ny Malagasy manana trano, indrindra fa ny tantsaha, fa tsy maintsy mamokatra eo, ka izay no mampatonga azy ilay hoe Eco-village productif, izay no nanaovan'ny Madason azy, satria izay olona ionona ao izany an, dia manana ny fivelomany amin'izany eo amin'ny manodidina eo, izay hokarakarainy, mba hananany koa tany ka ny vokatra. izay hovokariny eo dia mahavita azy manontolo amin'ny fiainany sy amerenany tsikelikely ireo trano fonenany sy ny tany izay omena azy. Velaran-tany mirefy efapolo hektara no ao amin'ny fokontany Tsimialonjafy no hanatanterahana ny tetikasa, ka trano miisa efapolo sy roanjato no haorina ao. Amin'ny maha fananganana fiarahamonina vaovao ity programan'asa ity dia anisan'ny ho atsangana ao ihany koa ny tobim-pahasalamana, kolejy teknika, kiaza filalaovam-baolina ary fiangonana izay rafitra natao hitaizam-panahy. Ho fampandehanana izao tetikasa izao ary dia nisy ny fiantsoana ireo tanora valo ambin'ny folo ka hatramin'ny efapolo taona vonona hamokatra eo amin'ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana. Ireo tantsaha izay ho fanina izany dia hisalotra ny anarana hoe Gentleman Farmer ka hanao an'io asa famokarana io tena asa fivelomany fa tsy handeha hoe handeha atsy izy na ary intsony fa tena mahavelona azy mihitsy io ka amin'izay fotoana izay izany voalohany araka ny teneniko taminao teo dia olom-pirenena izy feno taona nefa tsy hoatra ny efapolo taona satria nahoana? raha mihoatra ny efapolo taona indray mantsy izy satria izy ireo dia Anao handatsa- handrotsaka latsaka emboka, ka rehefa feno ny fahenimpolo taonany dia azo fitrondro ny sahala amin'ny olona rehetrarehetra miasa rehetrarehetra ihany izy ireo. Dia ahoana moa izany ny fomba hoe hamerenany an'ireo hoe vidina trano izay honenany na koa le tany izay ho ampiasainy? Mazava ho azy fa le vokatra izay azony eo no tsy nozaraina dia ny ampahany. Ivelomany ny izay ambom-bava kosa dia amerenany tsikelikely izay vola vidin'le trano na vidin'le tany. Ny maha samy hafa azy koa dia tsy misy koa ny resaka hoe mampanahy azy satria efa ampianarina azy koa fa misy ny resaka hoe raha ohatra misy aiza hain-tany ka tsy mamokatra le tany dia efa tafiditra ao anatin'ny fampianarana izay hamena azy, izay tsy maintsy ho arahany rahateo mihitsy raha ohatra ao anatin'ilay gentleman farmer izy dia niantoka, izany hoe misy izany ilay assurance izay tsy maintsy ataony ka raha sanatria avy namoa misy izay zavatra izay dia mba ny assurance ilay trano fiantohana no miantoka ny fahavoazana amin'izay fotoana izay. Tsy ilaina intsony ny fanafarana vary avy any ivelany fa afaka ny hahavita tena ara-tsakafo isika aorian'ny fanatanterahana ity tetikasa ity. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao mantsy dia mbola ny enimpolo isan-jaton'ny sakafo hohanintsika no vokarina eto an-toerana ary saika mbola farana avokoa ny efapolo isan-jato. Tanjona anefa ny hahasompitra ny ranomasimbe Indiana an'i Madagasikara. Manam-pahaizana avy eto Madagasikara, manana traikefa aty amin'ny faritr'i Afrika no handray an-tanana ny fampiofanana amin'ny alalan'ny fampiasana teknolojia vaovao ireto tanora ireto ka ho ampitomboina arak'izany ny voka-bary hiakatra isaky ny hektara. Ny fanofana amin'ny ankapobeny izany dia miompana amin'ny fimpiana sy ny fambolena izay atomboka amin'ny famokarana ny vary ka lalam-piofana iray manontolo manomboka eo amin'ny fikarakarana ny tany mandeha eo amin'ny fifantenana ny masomboly ary fanaraha-maso ny famokarana amin'ny kap- ny amin'ny lafiny rehetra hatramin'ny fikarakarana ny voly mandrapahatonga any amin'ny fandraisana ny vokatra amin'ny fiotazana Izay izany no fanofanana atao amin'ny ankapobeny. Dia mandritra izay fotoana izay koa izany dia misy ny fitantanana ny rano ary ny fijerevana ny tontolo iainana mba hifanaraka amin'ny zavatra misy ary ny toetr'andro, ny fomba famokarana fa tsy hahakivy izay olona hofanina fa mba hampahomby ny vokatra izay andrasana amin'ireny olona nofanina ireny. Tsy ho latsan-danja amin'ireo ihany koa ny fiahiana manokana ireo vehivavy, izay antoko ny fampandrosoana, ka ilaina ny fifanakalozana traikefa eo amin'ny samy vehivavy izay tafiditra ihany koa ao anatin'ny tetikasa. Amin'ireo kaominina miisa telo amby sivifolo sy eninjato sy arivo manerana an'i Madagasikara dia voafidy tao anatin'ny maro ny kaominy fihaonana nanatanterahana ny tetikasa Eco-Village. Raha ara-tantara moa izany hoe fihaonana izany dia hoe toerana anankiray izay hihaonan'ny olona tsy mifankafantatra akory. Ka le endrik'le tanàna izany na dia olona tsy mifankafantatra aza dia hanorina ny atao hoe fiaraha-monina vaovao ka hamerina indray ny soatoavina malagasy sy le fahendrena malagasy ka hiaraka hiaina ao. Na ataontsika hoe tsy nahita fianarana izy, nahita fianarana izy, tsy maninona izany zavatra izany fa Rehefa vonona fa hoe hiaraka hifanome tanana ka hampandroso ny faritra misy azy sy le tanàna izay misy azy. Ny ONG Madason DRM no tompon-kevitra amin'ny fanatanterahana izao tetikasa izao, izay marihina fa fikambanana tsy manao politika fa fikambanana mitarika vahoaka hampandroso ny faritra ao aminy. Eo rehefa nanazava tamin'ny tantsaha moa dia hoy izy zah hoe ok ka mba tsy hisy resaka politika mihitsy n'ity resaka ity satria voalohany indrindra maha maha ONG an'i Madason dia Madason dia tsy manao politika aloha Ary manaraka izany, ny zavatra napotika an'ity firenena ity dia lasa tafiditra loatra ilay politika dia voizin'ny mpanao politika foana ary lasa kilalaon'ilay mpanao politika ny fampandrosoana fa tsy misy tena hoe fampandrosoana tena matotra sy maharitra teto amin'ity tanindrazana ity ka zay mihitsy no ijoroan'ny Madason amin'izao fotoana izao hoe ok re mba tsy hisy mihitsy izany resaka politika izany fa dia tena mifanome tanana isika hiaraka hanavotra an'ity tanindrazana ity. Marihina fa hanomboka ny fahatelon'ny volana novambra ho avy izao ka hatra efapolo andro ny fiofanana homen'ireto tanora ireto ka toy izao ary ny fanehoan-kevitr'izy ireo mikasika ny fanatanterahana izany tetikasa izany eto amin'ny kaominin'i Fihaonana. Na risque na hanao an'ilay izy izany dia tombotsoa ho anay ilay izy fa tsy an'olon-kafa no tena marina ary zavatra tsara eo amin'ny fiainanay. Izay izany no tena antony hoe tena naroboka anay tamin'ilay izy. Maharesy lahatra anay izany. Dia ilay projet an-dry zareo izany no hitanay fa tena mety aminay tsara mihitsy ary vonona marina hampandroso an'ilay faritra ety aminay. Nahafoana anay izany an, hitanay misy firaisankina sy fiaraha-miasa amin'ilay izy afaka hampandroso an'ilay kaominina.